Enam suresi Enam suresi Mekgede inen sürelerden bolup, ol ýüz altmyş bäş aýatdan ybaratdyr. Süräniň ady ýüz ýigrimi alty we ýüz kyrk dördünji aýatlaryň arasynda alty gezek agzalýan, düýe, sygyr, goýun we geçi ýaly öýdeçi mallar manysyny aňladýan Enam sözünden gelip çykýar. Sürede imanyň esaslary, ynanç-ygtykat, wahyý, pygamberlik, ölümden soň direlmek we edilen amallara görä sylag ýa-da jeza berilmek ýaly meseleler barada aýdylyp geçilýär. Rahman we Rahym bolan Allanyň ady bilen. Ähli hamdy-senalar asmanlary we ýeri ýaradan, garaňkylygy we aýdyňlygy bar eden Alla mahsusdyr. Munça alamatlaryndan soň kapyrlar henizem butlary özleriniň Perwerdigäri bilen deň tutýarlar. Sizi palçykdan ýaradan, soň ajaly ýazgyt eden Oldur. Kyýamat güni üçin bellenilen wagt Onuň ýanyndadyr. Soň siz direljekdigiňiz hakda henizem şübhe edýärsiňiz. Ol asmanlarda-da, ýerde-de ybadada laýyk Alladyr. Ol siziň gizleýäniňizi-de, äşgär edýäniňizi-de bilýändir. Ol siziň haýyrdan we şerden gazanýan zatlaryňyzy-da bilýändir. Olar özleriniň Perwerdigarynyň aýatlaryndan bir aýat gelse, ondan hökmän ýüz öwürýärler. Bes, olar özlerine hak gelende, ony ýalan hasaplap ýaňsyladylar. Emma tiz wagtda olara ýaňsylan zatlarynyň habarlary geler. Olar biziň özlerinden öň ýer ýüzünde size bermedik mümkinçiliklerimizi beren, asmandan olara bol edip ýagyş iberen, derýalary öýleriniň aşagyndan akdyryp goýan ençe nesiller ýok edendigimizi görmedilermi? Biz soň olary günäleri sebäpli heläk etdik we olaryň yzyndan başga nesil ýaratdyk. Eý Muhammet! Eger biz saňa kagyza ýazylan bir kitap indersedik, Olar hem ony elleri bilen tutup görsediler, şonda-da kapyrlar, Bu äşgär jadygöýlikden başga zat däl diýerdiler. Olar, kapyrlar, oňa, Muhammede, bir perişde inderilmeli, iberilmeli dälmidi diýdiler. Eger biz bir perişde inderen, iberen bolsadyk, olar hem inkär etselerdi, elbetde, boljak iş bolardy, olary heläk ederdik. Soň olara möhlet hem berilmezdi. Eger biz pygamber edip bir perişdäni ibersedik, hökmän ony adam görnüşinde ibererdik, olary özlerine düşen şübhelerine ýene-de düşürerdik. Kasam bolsun! Senden öňki geçen pygamberler hem ýaňsylandylar. Şonuň üçin hem ýaňsylanýan ol zatlary, azap, olardan, ýaňsylanýanlaryň özlerini gurşap aldy. Eý, Muhammet! Sen olara, Siz ýer ýüzüne aýlanyň! Soň pygamberleri ýalançy hasaplanlaryň soňunyň nähili bolandygyna bir serediň, diýip aýt. Aýt, Asmanlardaky we ýerdäki zatlar kimiňki? Soň hem elbetde Allanyňkydyr diý. Ol bendelerine rahmet etmegi Öz barlygyna ýazdy, wezipe edindi. Kasam bolsun, Ol sizi amala aşjagyna şek-şübhe bolmadyk kyýamat gününde bir ýere jemlär. Özlerini zyýana sokanlar, ine, Olar ynanmazlar. Gijede we gündizde ýerleşen ähli zat Onuňkydyr. Ol ähli zady eşidýändir, bilýändir. Sen olara, Men asmanlary we ýeri ýokdan bar eden, ähli janly zada iýdirýän, rysgal berýän, emma Özi iýdirilmeýän Alladan özgäni dost tutunýarynmy? diýip aýt. Soň ýene, Maňa Alla boýun bolýanlaryň ilkinjisi bolmagym emr edildi. We hergiz Alla şärik goşýanlardan bolma diýildi diýip aýt. Eý, Muhammet! Sen olara, Men Perwerdigärime asy bolsam, uly günüň, kyýamatyň, azabyndan gorkýaryn diýip aýt. Kim ol günde ondan, azapdan, sowulsa, bes, Alla oňa rehim edendir, bu äşgär üstünlikdir. Eger Alla saňa bir zyýan, bela ýetirse, ony özünden başga açyjy, dep etjek, ýokdur. Eger Alla saňa bir peýda getirse bilip goýuň, Onuň ähli zada güýji ýetýändir. Ol bendelerine höküm etmekde ähli ygtyýara we güýje eýedir. Ol hikmet eýesidir, ähli zatdan habardardyr. Sen olara, Şaýatlyk taýdan iň üstün zat näme? diý. Soň aýt, Meniň bilen siziň araňyzda Alla şaýatdyr. Bu Kuran maňa size we ýetişip bilen hemmelere, Ähli ynsanlara duýdurmagym üçin iberildi. Siz hakykatdan hem Allanyň ýany bilen başga hudaýlaryň barlygyna şaýatlyk edýärsiňizmi? Soň ýene-de, Men muňa hiç hili şaýatlyk etmerin diý. Soň olara, Ol ýeke-täk Hudaýdyr, takyk Men siziň şärik goşýan zatlaryňyzdan daşdyryn diýip aýt. Biziň özlerine kitap berenlerimiz ýahudylar we nasranylar Ony, Muhammedi, öz ogullaryny tanaýyşlary ýaly tanaýarlar. Emma özlerine zyýan edenler, ine, olar Oňa iman getirmezler. Alla ýalan ýöňkänlerden ýa-da Onuň aýatlaryny ýalan hasaplanlardan has zalym kim bolup biler? Takyk, zalymlar azapdan halas bolmazlar. Biz ol kyýamat güni olaryň hemmesini bir ýere jemläp, Alla şärik goşanlara, Hany, boş ýere Alla şärik goşan hudaýlaryňyz nirede? diýeris. Soň olaryň pitnesi, ahyrky netijeleri, Perwerdigärimiz Alla kasam bolsun, biz Alla şärik goşanlardan bolmandyk diýmekden başga zat bolmaz. Seret, olar öz zyýanlaryna nähili ýalan sözlediler! Olaryň Hudaý diýip toslan zatlary nähili ýitip gitdi! Olaryň arasynda Kuran okaýan mahalyň seni diňleýänler hem bar. Biz oňa Kurana düşünmezler ýaly olaryň ýüreklerini perdeläp, gulaklaryny agyrlaşdyrdyk, ker etdik. Olar eger her dürli alamatlary-mugjyzalary görseler hem oňa ynanmazlar. Hatda olar seniň ýanyňa gelenlerinde seniň bilen jedelleşip, Bu Kuran öňküleriň ertekilerinden başga zat däldir diýerler. Olar ynsanlary ondan, Kurandan sowýarlar hem-de özleri ondan daşlaşýarlar, emma olar diňe özlerini heläk edýärler, ýöne olar bu hakykaty duýmaýarlar. Sen olaryň oduň, dowzahyň, öňünde durup, Käşgä biz ýene-de bir gezek dünýä gaýtarylyp getirilsedik! Perwerdigärimiziň aýatlaryny inkär etmesedik we müminlerden bolsadyk diýenlerini bir görsediň! Ýok, olar muny öňden bäri gizläp gelen etmişleri äşgär bolansoň, ýüzlerine urlansoň aýdýarlar, Eger olar dünýä täzeden gaýtarylyp getirilseler-de, hökmän gadagan edilen zatlara, erbetliklere, ýene-de dönerdiler. Takyk, olar ýalançydyrlar. Olar, Biziň dünýä ýaşaýşymyzdan başga ýaşaýyş ýokdur. Biz gaýtadan direldilmeris diýdiler. Sen olary özleriniň Perwerdigäriniň öňünde duran wagtlary bir görsediň! Alla olara, Bu direliş hakykat däl ekenmi? diýende, olar, Perwerdigärimize kasam bolsun, elbetde, bu hakykat eken diýerler. Alla, Ine, indi inkär edeniňiz sebäpli azaby dadyň diýer. Alla gowuşmagy ýalan hasaplanlar, hakykatdan-da uly zyýan çekenlerdir. Kyýamat sagady olaryň üstlerinden duýdansyz inende, olar günä ýüklerini arkalaryna alyp, dünýäde haýyrly işleri etmekden yza galandygymyz üçin haýp bize diýerler. Ägä boluň! Olaryň göterýän zady, ýükleri nähilli erbetdir! Bu dünýä ýaşaýşy diňe az wagtlyk oýundyr we güýmenjedir. Ahyryýet ýurdy bolsa erbetliklerden saklananlar üçin has haýyrlydyr. Siz henizem pikirlenjek dälmisiňiz? Biz olaryň aýdan zatlaryny seni gynandyrýandygyny, elbetde, örän gowy bilýäris. Takyk. Olar seniň özüňi ýalançy hasaplamaýarlar, emma ol zalymlar Allanyň aýatlaryny inkär edýärler. Kasam bolsun, senden öňki pygamberler hem ýalançy hasaplandylar. Olar tä özlerine biziň kömegimiz gelýänçä inkär etmelere we ezýetlere sabyr etdiler. Allanyň sözlerini üýtgedip biljek hiç kim ýokdur. Kasam bolsun, saňa öňki pygamberleriň käbir habarlary hem geldi. Eger olaryň ýüz öwürmekleri saňa agyr degýän bolsa, sen hem sabyr edip bilmeseň, onda ýerden bir deşik açyp ýa-da asmana basganjyk gurup, olara alamat, mugjyza görkezmekçi bolsaň, görkez. Eger Alla islesedi, olary dogry ýolda jemlärdi. Bes, sen bisabyr bolup, hiç haçan Allanyň hikmetini bilmeýän nadanlardan bolma. Diňe kabul etmek üçin gulak asanlar bu çakylyga jogap bererler. Ölüler ýaly hiç zat eşitmeýän kapyrlary bolsa Alla soň direlder, soň olar oňa gaýdyp getiriler. Kapyrlar, Oňa, Muhammede, Perwerdigäriňden bir mugjyza indirilsedi diýdiler. Sen olara, Takyk, Allanyň olaryň isleýişleri ýaly mugjyza indirmäge güýji ýetýändir diýip aýt. Emma olaryň köpüsi mugjyza inensoň, inkär etseler, başlaryna geljek belany bilmeýärler. Ýer ýüzünde ýöreýän her bir jandar, asmanda iki ganatyny kakyp uçýan her bir guş hem edil siziň ýaly bir ymmatdyr, öz dünýäleri bardyr. Biz ol kitapda, lowhy mahfuzda, ýazylman galan hiç zat goýmadyk. Soň hemmeler Perwerdigäriň huzuryna jemlenerler. Düşündiriş. Lowhy Mahfuz goralýan tagta manysynda bolup, Alla tarapyndan ähli zatlaryň ýazgydy ýazylan Arşdaky mukaddes kitapdyr. Biziň aýatlarymyzy ýalan hasaplanlar tümlük içinde galan kerler we lallardyr. Alla islänini azaşdyrar, islänini-de dogry ýola salar. Eý, Muhammet! Sen olara aýt. Hany maňa aýdyň, eger-de siziň Allanyň azaby gelse ýa-da kyýamat sagady gelip ýetse, Alladan özgäni çagyrýarsyňyzmy? Eger butlaryňyzyň size kömek berýändigini aýtmakda dogruçyl bolsaňyz, çagyryň olary. Ýok, tersine, siz butlara däl-de, diňe Oňa, Alla ýalbararsyňyz. Ol hem islese, halas bolmak üçin çagyran zadyňyzy belany dep eder we siz Alla goşan şäriklikleriňizi undarsyňyz. Kasam bolsun! Biz sizden öňki ymmatlara hem ilçiler iberipdik. Ilçilerimizi inkär edendikleri sebäpli, bize ýalbaryp-ýakarmaklary üçin olary horluklar, mätäçlik we hassalyk ýaly kynçylyklar bilen jezalandyrdyk. Olar hiç bolmanda, biziň belamyz, azabymyz gelende ýalbarsadylar, olar şony hem etmediler. Sebäbi olaryň ýürekleri gatapdyr. Şeýtan hem olaryň edýän erbet işlerini özlerine gözel diýip görkezdi. Olar özlerine berlen öwütleri unudansoňlar, olara iberen kynçylyklarymyz aýryp öňlerinde hemme zadyň, zowky-sapanyň we nygmatlaryň gapylaryny açdyk. Olar özlerine berlen zatlar, ol nygmatlar bilen şat bolan wagtlary olary duýdansyz tutduk. Olar hem ähli haýyrlardan umytlaryny ýitirdiler. Şeýdip, zulum edýän kowmuň yzy-köki kesildi. Ähli hamdy-senalar Älemleriň Perwerdigary Alla mahsusdyr. Eý, Muhammet, aýt! Hany aýdyň, eger Alla gulaklaryňyzy ker, gözleriňizi kör edip alsa we ýürekleriňize möhür ursa, Alladan başga ony ýene gaýdyp berjek Hudaý kimdir? Seret, biz olara Allanyň ýeke-täkligini subut edýän aýatlary nähili beýan edýäris, soň olar bu aýatlardan ýüz öwürýärler. Sen aýt, siz hany aýdyň özüňiz gördüňizmi, eger Allanyň azaby size duýdansyz ýa-da aç-açan gelse, zalymlardan heý başgasy heläk bolarmy? Biz pygamberleri diňe möminleri jennet bilen buşlaýjylar we kapyrlary azap bilen duýduryjylar edip iberýäris. Bes, kim iman getirip, özüni düzetse, olara gorky-howp ýokdur we olar gamgyn hem bolmazlar. Biziň aýatlarymyzy inkär edenler bolsa Hakka garşy gidip, ýoldan çykandyklary üçin azaba duçar bolarlar. Sen olara, Men size Allanyň hazynalary meniň ýanymda diýmeýärin, men gaýby hem bilmeýärin, men size Men bir perişdedirin hem diýmeýärin, men diňe özüme wahyý edilene tabyn bolýaryn diý. Soň ýene-de, Heý, kör bilen görýän kişi deň bolarmy? Heý, siz pikir etmeýärsiňizmi? diýip aýt. Özleri üçin Ondan, Alladan, başga hiç bir dost we şepagatçy bolmadyk Perwerdigäriniň huzuryna jemlenmekden howatyr edýänleri kapyrlykdan we günä işleri etmekden saklanmaklary üçin Onuň, Kuranyň, emirleri bilen gorkuz, duýdur. Onuň, Allanyň, didaryny, razylygyny isläp, ertir-agşam özleriniň Perwerdigärine ýalbaryp, nyýaz edýänleri ýanyňdan kowma, olaryň hasaplaryndan, etmişlerinden saňa hiç hilli jogapkärçilik ýokdur. Seniň hasabyňdan, eden işleriňden hem olara hiç hilli jogapkärçilik ýokdur. Bes, olary ýanyňdan kowsaň, onda sen özüňe zulum edenlerden bolarsyň. Şeýdip, biziň aramyzdan Allanyň nygmat iman berenleri şularmyz diýmekleri üçin, biz olaryň käbirini baýlaryny, käbirleri garyplary bilen synag etdik. Eýsem, Alla iman we Kuran nygmatynyň gadyryny bilip, şükür edenleri has gowy bilmeýärmi? Eý, Muhammet! Biziň aýatlarymyza iman getirenler seniň ýanyňa gelenlerinde olara, Size salamatlyk bolsun! diýip aýt. Perwerdigäriňiz Özüniň barlygyna şu rahmeti ýazdy, wada berdi. Sizden kim bilmezlikden bir günä iş etse, ondan soň toba etse we özüni düzetse takyk, Ol Alla bagyşlaýjydyr, rehim-şepagatlydyr. Biz şeýdip, günäkärleriň, kapyrlaryň ýoly möminleriňkiden äşgär belli bolsun diýip, aýatlary doly beýan edýäris. Eý Muhammet, aýt, Siziň Allanyň ýany bilen başga çagyrýan butlaryňyza ybadat etmek üçin Maňa gadagan edildi. Soň ýene-de aýt, Men siziň ýanymdaky garyp-gasarlary kowmak we butlara ybadat etmek ýaly islegleriňize uýmaryn. Ýogsa eger şeýle etsem, Men azaşyp, dogry ýola gönükdirilenlerden bolmaryn. Aýt, Men Perwerdigärimden gelen äşgär delile daýanýaryn, siz bolsa ony ýalan hasapladyňyz. Siziň howlugýan, isleýän zadyňyz, azabyňyz Meniň ýanymda, ygtyýarymda däl. Höküm diňe Allanyň ygtyýaryndadyr. Ol diňe haky-dogryny aýdýandyr. Ol hak bilen nähaky aýyl-saýyl edýänleriň iň haýyrlysydyr. Aýt! Eger siziň şol howlukmaçlyk bilen isleýän zadyňyz azabyňyz Meniň ýanymda ygtyýarymda bolsady, Meniň bilen siziň araňyzdaky boljak iş bir eýýam bolardy, siz heläk bolardyňyz. Alla zalymlary has gowy bilýändir. Gaýyp äleminiň açarlary Onuň, Allanyň, ýanyndadyr. Olary bir Özünden başga hiç kim bilmez. Ol gury ýerdäki we deňizlerdäki ähli zady bilýändir. Ol ýere gaçan her bir ýapragy hem bilýändir. Ol ýeriň tümlüklerinde ýatan bir dänäni, öl bolsun, gury bolsun tapawudy ýok, näme bar bolsa, olaryň hemmesini hökmän bilýändir. Olaryň hemmesi lowhy mahfuzda, äşgär kitapda ýazylandyr. Gijelerine janyňyzy alýanam, ukladýanam. Gündizine näme edýändigiňizi bilýänem. Bellenilen wagtyňyz ömrüňiziň dolmagy üçin onda gündiz sizi direldýänem, oýandyrýanam Oldur. Siz ölümden soň direlip, Oňa dolanyp bararsyňyz. Ol siziň eden işleriňizi size doly habar berer. Ol bendelerine höküm etmekde ähli ygtyýara we güýje eýedir. Ol size amallaryňyzy ýazýan we sizi goraýan perişdeleri iberýär. Eger siziň biriňize ölüm pursady gelip ýetse, biziň ilçilerimiz, ölüm perişdelerimiz, onuň ruhuny, janyny alarlar. Olar özlerine tabşyrylan wezipede kemçilik goýbermezler, hiç kimiň ajalyny ýekeje salym hem gijä goýmazlar. Soň kyýamat güni olar ruhlary alnan bendeler, hakyky hossarlaryna Alla gaýdyp getiriler. Ägä boluň, höküm diňe Onuňkydyr we Ol hasap soraýanlaryň iň çakganydyr. Eý, Muhammet, aýt, Siz ýolagçylykda ýeriň we deňziň tümlüklerine, kynçylyklaryna düşüp, Eger Bizi mundan halas etse, hökmän şükür edenlerden bolarys diýip, ony gizlin we äşgär çagyrýan mahalyňyz, sizi Allahdan başga kim halas eder? Aýt, sizi ondan we her dürli gaýgy-gamdan, elbetde, diňe Alla halas eder. Soň siz ýene-de Alla şärik goşýarsyňyz. Aýt, Onuň, Allanyň, siziň üstüňizden, asmandan ýa-da aýaklaryňyzyň aşagyndan, zeminden, azap ibermägi ýa-da sizi topar-topar edip, Bir-biriňize zyýan ýetirip, ezýetleriňizi bir-biriňize dadyrmaga güýji ýetýändir. Seret, olar düşünsinler diýip, Biz Allanyň gudratyny görkezýän aýatlarymyzy nähili beýan edýäris. Seniň kowumyň hak bolsa-da, ol Kurany ýalan hasaplady. Aýt, Men size wekil, jogapkär, däldirin. Kuranda beýan edilen her bir habaryň amala aşjak belli bir wagty bardyr. Siz tiz wagtda bular amala aşanda hakykaty bilersiňiz. Sen biziň aýatlarymyz hakda dil ýetirip gümra bolup oturanlary görseň, tä ondan başga gebe girişýänçäler olardan ýüz öwür. Eger şeýtan muny saňa unutdyrsa, ýadyňa düşen badyna ol zalymlar topary bilen oturma. Takwa kişilere olaryň, kapyrlaryň, hasaby edýän zatlary üçin hiç zat jogapkärçilik ýokdur. Ýöne olaryň çekinmekleri üçin musulmanlar olara Allanyň aýatlarynyň üstünden gülmeli däldigini ýatlatmalydyrlar. Hormat goýmagyň deregine, dinlerini oýna we güýmenjä öwren bu pany dünýä ýaşaýşyna aldanan kişileri terk et. Her kim eden etmişi günäleri sebäpli özüni heläkçilige salmaz ýaly, sen diňe onuň Kur'an bilen wagyz et, çünki oňa Allahdan başga dost-da, şepagatçy-da ýokdur. Ol özüni azapdan halas etmek üçin her türli fidýe berse-de, ol fidýe ondan kabul edilmez. Olar eden etmişleri sebäpli heläkçilige, azaba sezewar bolanlardyr. Kapyr bolandyklary üçin olara dowzahda içer ýaly gaýnag suw we jebir-jepaly azap bardyr. Eý, Muhammet, aýt, Biz indi Alladan başga bize hiç hilli peýdasy bolmadyk ýa-da zyýan hem berip bilmeýän zatlary, putlary, çagyralyňmy? Alla bizi dogry ýola gönükdirenden soň, şeýtanlaryň azaşdyryp, Çölde sergezdan bolup aýlandyrmak isleýän ýoldaşlaryndan bolsa biziň ýanymyza gel diýip dogry ýola çagyrýan, aňkarylan kişi ýaly ökjelerimiziň üstünde yslamdan yzymyza köp hudaýlyga öwrüleliňmi? Ýene-de aýt, Allanyň gönükdiren ýoly hakyky dogry ýoldur. Bize Älemleriň Perwerdigärine boýun bolmak emr edildi. Bize, Namazy berjaý ediň we ondan Alladan gorkuň diýip emr edildi. Siziň hemmäňiziň soňky jemlenjek ýeriňiz Onuň huzurydyr. Ol, Alla, asmanlary we ýeri hak we hikmet bilen ýaradandyr. Ol hak sözi bolan Bol! diýen güni hemme zat peýda bolar. Sura üflenjek günde mülk, hökmürowanlyk Onuňkydyr. Ol gizlin we äşgär ähli zady bilýändir. Ol hikmet eýesidir, ähli zatdan habardardyr. Bir wagtlar Ybraýym atasy Azere ýüzlenip, Sen käbir butlary hudaý hasaplaýarsyňmy? Takyk, men seni we seniň kowumyňy äşgär azaşmagyň içinde görýärin diýipdi. Biz şeýdip, Alla anyk ynanýanlardan bolmak üçin Ybraýyma Allanyň asmanlardaky we ýerdäki melekutyny, hökümdarlygyny görkezendiris. Ony, Ybraýymy, Gije tümlügi örtende, ol bir ýyldyz görüp, kowumyna ýüzlenip, Siziň pikiriňize görä, bu meniň Perwerdigärim diýdi. Ol ýyldyz batansoň, Men batýanlary, üýtgäp durýanlary halamaýaryn diýdi. Ybraýym dogup gelýän Aýy görende, Siziň pikiriňize görä, bu meniň Perwerdigärim diýdi. Ol hem batansoň, Eger Perwerdigärim maňa dogry ýoly görkezmese, Men hem hökman azaşanlardan bolaryn diýdi. Soň dogup gelýän güni görende, Eger sizden sorasam, bu meniň Perwerdigärim, sebäbi bu has ulurak diýdi. Ol hem ýaşansoň, Eý, kowmym, takyk, men siziň Alla şärik goşýan zatlaryňyzdan daşdyryn. Takyk, men ýüzümi hanyf, hak dinli bolup, asmanlary we ýeri ýaradan Alla öwürdim. Men Alla şärik goşýanlardan däldirin diýdi. Kowmy onuň bilen dawalaşmaga başlady. Ol olara, Siz meni dogry ýola gönükdiren Allanyň birligi hakda meniň bilen jedel edýärsiňizmi? Men siziň oňa şärik goşýan zatlaryňyzdan gorkmaýaryn. Perwerdigärim näme islese, şol hem bolar. Perwerdigärim ylmy bilen ähli zady gurşap alandyr. Heý, pikir etmeýärsiňizmi? Siz Allanyň özüňize hiç bir delil indermedik zadyny Oňa şärik goşmakdan gorkmaýarkaňyz, men nädip hakykaty bilip durkam, siziň Oňa şärik goşýan zatlaryňyzdan gorkaýyn? Eger bilýän bolsaňyz, hany aýdyň, bu iki toparyň haýsy howpsuzlyga, azapdan halas bolmaga has laýykdyr? Diýdi. Iman getirip, öz imanlarynda hiç hilli zulum, şäriklik gatyşdyrmadyklar, ine, olar howpdan aman bolarlar we olar dogry ýoldadyrlar. Ine, bular Ybraýyma kowmuna garşy durmak üçin beren anyk delillerimizdir. Biz islänimiziň derejelerini, mertebesini artdyrýarys. Takyk, seniň Perwerdigäriň hikmet eýesidir, ähli zady bilýändir. Biz oňa Ybraýyma, Yshak bilen Ýakuby perzent edip berdik. Olaryň her haýsyny dogry ýola, pygamberlige gönükdiripdik. Nuhy hem dogry ýola gönükdiripdik. Biz onuň zürýadyndan Dawudy, Süleýmany, Eýýuby, Ýusuby, Musany hem-de Haruny hem dogry ýola gönükdiripdik. Biz ýagşy işleri edýänleri ine, şeýdip sylaglarys. Zekerýany, Ýahýany, Isany we Ylýasy hem dogry ýola gönükdiripdik. Olaryň hemmesi-de salyh bendelerdendi. Ysmaýyly, Elýasaby, Ýunusy we Luty hem dogry ýola gönükdiripdik. Olary öz ýaşan döwürlerinde älem-jahana pygamberlik berip üstün etdik. olaryň ata-babalaryndan, zürýatlaryndan we doganlaryndan käbirlerini hem töweregindäki ynsanlardan üstün edip saýlap seçdik hem-de dogry ýola gönükdirdik. Ine, bu ýol Allanyň dogry ýoludyr. Oňa bendelerden islänini gönükdirer. Eger olar Alla şärik goşsadalar, onda olaryň ýeten şol derejelerine garamazdan, eden ähli ýagşy amallary puç bolardy. Ine, olar biziň özlerine kitap, hikmet we pygamberlik beren bendelerimizdir. Eger olar, kapyrlar, bu aýatlarymyzy inkär etseler, onda Biz inkär etmeýän bir kowmy, möminleri, olara derek wekil edendiris. Ýagny Ylahy kitaplara tabyn boljak möminler hökman bolar. Ine, olar Allanyň dogry ýola gönükdiren kişileridir. Sen hem olaryň ýoluna tabyn bol, eý Muhammet! Sen olara, Men muňa pygamberlik wezipämi size ýetirendigim üçin sizden hak tölemegiňizi soramaýaryn. Ol Kuran bütin älem-jahan üçin diňe bir öwütdir. Ýahudylar Alla şanyna laýyk derejede hormat goýmadylar. Çünki olar, Alla hiç bir adama, pygambere, hiç zat, kitap, inderen däldir diýdiler. Sen olara aýt, Onda Musanyň ynsanlara nur we dogry ýol höküminde getiren kitabyny, Töwraty, kim inderdi? Siz ony bölek kagyzlar görnüşinde saklap, bähbidiňize ýaraýan käbir aýatlary görkezip, Muhammet hakdaky köp aýatlary bolsa ýaşyrýarsyňyz. Size bu Kuran arkaly siziň we ata-babalaryňyzyň bilmeýän zatlary öwredilendir. Sen olara, Bu Kurany Alla inderdi diýip aýt. Soň olary terk et, çümen zatlarynyň, batyl batgalyklarynyň içinde oýnap dursunlar. Bu Kuran özünden öňki kitaplary tassyklaýan, şäherleriň enesi merkezi bolan Mekge halkyny we onuň daş-töweregindäkiler azapdan gorkuzmagyň üçin saňa inderen mübärek kitabymyzdyr. Ahyrete ynananlar oňa, Kurana, ynanarlar we olar namazlaryny berjaý ederler. Allanyň adyndan ýalan toslaýandan ýa-da özüne hiç hilli wahyý gelmese-de, Maňa-da wahyý geldi diýýänden ýa-da Allanyň indireni ýaly aýatlary menem indirerin diýýänden has zalym kim bolup biler? Eý, Muhammet! Sen bu zalymlar jan çekişýän soňky deminde wagtlary ajal perişdeleriň ellerini uzadyp olara, Janlaryňyzy, ruhlaryňyzy çykaryň! Siz bu gün Allah hakda hakykat bolmadyk ýalan zady aýdýandygyňyz, Onuň aýatlaryny ulumsylyk bilen inkär edendigiňiz sebäpli ryswa ediji azap bilen jezalandyrylarsyňyz diýenlerinde, ol kapyrlaryň ýagdaýyny bir görsediň! Kasam bolsun, sizi ilki başda doglanyňyzda ýaradyşymyz ýaly, ahyrete hem Bize ýalňyz başyňyza gelersiňiz. Siz Biziň beren zatlarymyzy dünýä malyny, arkalarňyzyň yzynda goýup gelersiňiz. Öz ýaradylyşyňyza Alla şärikler hasaplan şepagatçylaryňyzy siziň ýanyňyzda görmeýäris. Kasam bolsun, siziň olar bilen araňyz üzülendir we Hudaý hasaplaýan zatlaryňyzyň hemmesi sizden ýitirim bolandyr. Takyk, Alla dänäni, tohumy, agaç çykarmak üçin şänikleri ýaryp ösdürýändir. Ol ölüden dirini, diriden hem ölini çykarýandyr. Ine, Ol hem Alladyr. Bes, siz imandan nädip öwrülip bilýärsiňiz? Ol säheri gije garaňkylygyndan ýaryp çykarýandyr. Ol gijäni dynç alyş, güni we aýy hem wagty bilmek üçin hasap-ölçeg etdi. Bu gudraty güýçli we ähli zady bilýän Allanyň ýazgysydyr, nyzamydyr. Ol Alla ýeriň we deňiziň tümlüklerinde size ýol görkezmek üçin ýyldyzlary ýaradandyr. Biz Allanyň gudraty hakda pikir edip bilmek isleýänler üçin Allanyň birliginiň delillerini giňişleýin beýan etdik. Ol Alla sizi bir jandan, Adam atadan ýaradandyr. Soň siziň üçin ata bilini gonalga, ene göwresinem amanat goralýan ýer etdik. Biz düşünmek isleýänler üçin Allanyň birliginiň delillerini giňişleýin beýan etdik. Ol Alla asmandan suw ygyl inderýändir. Bes, Biz ol suw bilen her dürli ösümlik çykardyk. Soň ol ösümliklerden bir-biriniň üstüne çyrmaşan däneler ösdürip, täze gök nahallary çykardyk. Hurma agajynyň şahalaryndan bolsa aşak sarkyp duran salkymlary, üzüm agaçlaryny, Bir bölegi meňzeş, bir bölegi meňzeş bolmadyk zeýtun we nar agaçlaryny çykarýarys. Olar miwe berip, bişen wagty olaryň miwesini nazar aýlaň. Takyk, bularda iman getirenler üçin ybratlar bardyr. Olar, kapyrlar, jynlary Alla şärik goşdular. Aslynda, olary Ol, Alla, ýaradandyr. Olar nadanlyk bilen Oňa alla ogullar we gyzlar hem ýöňkediler. Ol alla olaryň aýdan sypatlaryndan päkdir we örän beýikdir. Ol alla asmanlary we ýeri ýokdan bar edijidir. Eýsem, Özüniň ýan-ýoldaşy bolmasa, nädip Onuň perzendi bolsun? Ol ähli zady ýaradandyr. we Ol ähli zady bilýändir. Bu siziň Perwerdigäriňiz Alladyr. Ondan başga ybadata laýyk hudaý ýokdur. Ol ähli zadyň Ýaradyjysydyr, siz diňe Oňa ybadat ediň. Ol ähli zada wekildir, eýedir. Gözler bu dünýäde Ony görüp bilmez. Emma Ol ähli gözleri görýändir. Ol ähli zadyň inçe syrlaryny hem bilýändir. Ähli zatdan habardardyr. Takyk, size Perwerdigäriňizden düşünjeler, hakykatlar gelendir. Kim hakykaty görse, bu onuň öz bähbidinedir. Kim kör bolsa, görmese, ol hem onuň öz zyýanynadyr. Aýt, Men siziň üstüňize gözegçi däldirin. Ine şeýdip Biz ahyrynda olaryň, Sen bu aýdýan zatlaryňy gowy edip bir ýerden ders alypsyň, öwrenipsiň diýmekleri üçin, we ony Kurany bilmek isleýänlere düşündirmek üçin biz aýatlary şeýdip dürli-dürli beýan edýäris. Sen Perwerdigäriň tarapyndan özüňe wahyý edilene tabyn bol. Ondan başga ybadada laýyk hudaý ýokdur. Sen Alla şärik goşýanlardan ýüz öwür. Eger Alla islesedi, olar Alla şärik goşmazdylar. Biz seni olaryň üstünde goragçy, gözegçi edip goýmadyk. Sen olara eden işlerine wekil, jogapkär hem dälsiň. Siz olaryň Alladan başga ybadat edýän hudaýlaryna sögmäň, dil ýetirmäň. Ýogsa olar hem nadanlyk edip, hetden aşyp, Alla sögerler, dil ýetirerler. Biz şeýdip, her ymmata öz eden işlerini ýagşy görkezdik. Soň olaryň gaýdyp barjak ýerleri özleriniň Perwerdigärine bolar. Ol hem olaryň eden işlerini özlerine doly habar berer. Olar eger özlerine bir mugjyza gelse görkezilse, oňa hökman ynanjakdyklary barada Allanyň adyndan çyndanam kasam etdiler, Eý Muhammet sen olara, Mugjyzalary diňe Allanyň ýanyndadyr, ygtyýaryndadyr diýip aýt. Olara islän mugjyzalary gelse, olaryň ýene-de iman getirmejekdiklerini siz bilmeýärsiňizmi eýsem? Ilki başda Oňa mugjyza ynanmaýyşlary ýaly, Biz olaryň ýüreklerini hakykaty duýmaz ýaly we gözlerini hem hakykaty görmez ýaly öwreris. Biz olary aljyraňňy edip, azgynlyklaryň içinde özbaşlaryna goýarys. Eger Biz olara isleýşleri ýaly perişdeleri pygamber edip indersedik, ölüler hem direlip olar bilen gepleşsedi we hemme zady aç-açan öňlerinde jemlesedik, Şonda-da Allanyň isländinden başgalarary bir bahana tapyp iman getirmezdiler. Ýöne olaryň köpüsi iman getirmegiň Allanyň ygtyýaryna baglydygyna düşünmeýärler. Ine, şeýdip, Biz her bir pygambere ynsan we jyn şeýtanlaryny duşman etdik. Olar aldamak üçin bir-birlerine bezelen ýalan sözleri ýetirýärler. Eger Perwerdigäriň islesedi, muny hem edip bilmezdiler. Sen olary öz toslan ýalanlary bilen ýalňyz goý. Olar, ahyrete ynanmaýanlaryň ýürekleri oňa bezelen ýalan sözlere meýil edip, ondan lezzet almaklary üçin hem-de gazanýan zatlaryny günälerini gazanmaga islemäge dowam etmekleri üçin bezelen ýalan sözleri aýdýarlar. Eý, Muhammet, aýt, Men Alladan başga emin gözleýärinmi? Size kitaby giňişleýin beýan edip inderen Oldur. Takyk, özlerine öň kitap berenlerimiz, ähli kitabyň alymlary hem onuň, Kuranyň seniň Perwerdigäriň tarapyndan inderilendigini bilýändirler. Bes, sen bu Kuranyň hakdygyna şübhe edijilerden bolma. Seniň Perwerdigäriň sözi dogrulyk we adalat taýdan kämildir. Onuň sözlerini üýtgedip biljek hiç kim ýokdur. Ol ähli zady eşidýändir, bilýändir. Eger sen ýerdäkileriň köpüsine tabyn bolsaň, olar seni Allanyň ýolundan azaşdyrarlar. Olar gümandan başga zada uýmazlar. Olar diňe ýalan sözlärler. Takyk, seniň ol Perwerdigäriň Öz ýolundan aldaşany örän gowy bilýändir, ol dogry ýoldakylar hem örän gowy bilýändir. Eger siz onuň, Allanyň, aýatlaryna ynanýan bolsaňyz, damagy çalnanda, Allanyň ady aýdylan mallaryň etinden iýiň. Eýsem siz näme üçin damagy çalnanda Allanyň ady aýdylan mallaryň etlerinden iýmeýärsiňiz? Ol Alla size çykgynsyz ýagdaýda galan wagtyňyzda, Bialaç iýmäge mejbur bolan zatlaryňyzdan başga size haram eden zatlaryny äşgär beýan edipdi. Takyk, kapyrlaryň köpüsi öz nebisleriniň isleglerine uýup, nadanlyklary sebäpli halky azaşdyrýarlar. Takyk, seniň ol Perwerdigäriň hetden aşanlary örän gowy bilýändir. Siz günäniň äşgärini-de, gizinini-de taşlaň. Çünki günä gazananlar, gazanan ol zatlar günäleri sebäpli hökman jeza çekerler. Damagy çalnanda Allanyň ady aýdylmadyk malyň etinden iýmäň. Çünki bu malyň etini iýmek pasyklykdyr, Allanyň ýolundan çykmakdyr. Takyk, şeýtanlar siziň bilen söweşmekleri üçin öz ýoldaşlaryna al-hile bilen ters zatlary öwredýärler. Eger olara boýun bolsaňyz, takyk, siz hem Alla şärik goşanlardan bolarsyňyz. Öli wagty direldip, ynsanlaryň arasynda gezmekleri üçin bir nur iman beren kişimiz heý-de tümlüklerde galyp, ondan çykyp bilmeýän kişi ýaly bolarmy? Ine, şeýdip kapyrlary edýän işleri ajaýyp edilip görkezildi. Şeýdip biz ähli ýerlerde hilegärlik ederleri ýaly, özleriniň uly günäkärlerini baştutan belledik. Emma olar diňe özlerine hile edýärler, aldaýarlar we muny özleri hem aňmaýarlar. Kapyrlar özlerine bir aýat gelip ýetende, Allanyň ilçilerine beren pygamberligiň meňzeşi bize berilýänçä, saňa hiç haçan iman getirmeris diýdiler. Allah pygamberligi kime nädip berjekdigini Özi örän gowy bilýändir. Edýän hileleri sebäpli günä iş edýänlere Allanyň ýanynda kyýamat güni ýowuz azap gelip deger. Allah kimi dogry ýola gönükdirmek islese, onuň gursagyny, kalbyny yslama açar. Kimi azaşdyrmak islese hem, onuň, kynlyk bilen asmana çykmaga synanyşýan kişiniň ýagdaýy ýaly, gursagyny, kalbyny daraldar. Ine, şeýdip, Alla iman getirmeýänlere murdarlyk, ryswalyk berer. Bu yslam ýoly Perwerdigäriň dogry ýoludyr. Biz pikirlenip öwüt alýan kişiler üçin aýatlarymyzy doly beýan etdik. Özleriniň Perwerdigäriniň ýanyndaky salamatlyk ýurdy, jennet, olaryňkydyr. Eden haýyrly işleri sebäpli Ol, Alla, olaryň dostudyr, hemaýatkäridir. Alla olaryň, ynsanlaryň we jynlaryň hemmesini huzurynda jemlejek gününde olara, Eý, jyn kowumy! Ynsanlaryň köpüsini özüňize tabyn etdiňiz! diýer. Olaryň, jynlaryň, ynsanlardan bolan dostlary hem, Eý, Perwerdigärimiz! Biz käbirimiz olaryň käbirinden peýdalandyk we bize berlen wagtyň soňuna gelip ýetdik diýerler. Onda Alla, Allanyň islän wagty geçýänçä, siziň içinde ebedi galjak ýeriňiz dowzahdyr diýer. Takyk, seniň Perwerdigäriň hikmet eýesidir, ähli zady bilýändir. Ine şeýdip, Biz gazanýan zatlary günälary sebäpli zalymlary bir-birine musallat ederis. Eý, jyn we yns kowumy! Araňyzda size Meniň aýatlarymy düşündirýän we bu güne gowuşjakdygyňyzy, düşjekdigiňizi duýdurýan pygamberler gelmedimi? Olar, Biz gelen pygamberleri inkär edip, özümize garşy özümiz şaýatlyk etdik diýerler. Hawa, dünýä ýaşaýşy olary aldadypdy we olaryň özleriniň kapyr bolandyklaryna özlerine garşy özleri şaýatlyk etdiler. Bu görnüşde pygamberleriň iberilmegi seniň Perwerdigäriň halky gapyl, ylahy emirden bihabar bolan şäherleri, ülkeleri nähak ýere heläk etmezligi üçindir. Her kim eden işine görä dürli derejeleri gazanar. Seniň Perwerdigäriň olaryň edýän işlerinden gapyl däldir. Seniň Perwerdigäriň baýdyr. Hiç zada mätäç däldir, rahmet eýesidir. Ol islese sizi ýok eder we sizi başga bir kowmyň zürýadyndan, neslinden ýaradyşy ýaly, sizden soň ýeriňize islänini getirer. Takyk, size wada berlen zat hökman geler. Siz Allanyň etjek işleriniň öňüni alyp bilmersiňiz. Sen aýt, Eý, kowmym! Siz näme başarýan bolsaňyz ediň, aýamaň. Men hem etjegimi ederin, Allanyň görkezen hak ýolunda ýörärin. Siz dünýäniň ajaýyp soňunyň netijesiniň kimiňki boljakdygyny tiz wagtda bilersiňiz, göz ýetirersiňiz. Takyk, zalymlar hiç haçan halas bolmazlar. Olar, butparazlar, Allanyň ýaradan ekinlerinden we mallaryndan özleriçe, oňa, Alla, bir paý kesgitlediler we özleriniň toslama düşünjelerine eýerip, Bu Allanyňky, bu hem hudaýlykda şäriklerimiziňkidir, butlaryňkydyr diýdiler. Bes! Olaryň şäriklerine butlaryna degişli bolan paý Alla üçin niýetlenilen ýerlere sarp edilmek üçin ýetmeýärdi, ulanylmaýardy. Emma Alla üçin kesgitlenilen paý şäriklerine, butlaryna ýetýärdi, olar üçin ulanylýardy. Olaryň berýän hökümleri nähilli erbetdir! Ine, şeýdip, ol şärikleri butlary şärik goşanlaryň köpüsine özleriniň gyz perzentleri öldürmegi gowy iş edip görkezdi. Bu olaryň perzentlerini heläk etmekleri hem-de Ybraýym pygamberden gelýän hak dinlerini bulaşdyryp bozmaklary üçin şeýle görkezildi, Eger Alla islesedi, olar muny edip bilmezdiler. Bes, sen olary tosdan ýalanlary bilen ýalňyz goý. Olar şol batyl düşünjeleri bilen, Bu butlara niýetlenilen mallar bilen ekinler gadagandyr. Olary biziň islänimizden başgasy iýip bilmez. Bular üstüne münmek haram bolan mallardyr diýdiler. Käbir mallar barada hem, Muny Alla emir edýär diýip, oňa töhmet atyp, mallaryň damaklaryny çalanlarynda Allanyň adyny aýtmaýarlar. Olaryň bu töhmetleri sebäpli Alla tiz wagtda olaryň jezalaryny berer. Olar ýene-de bu käbir mallaryň göwresindäki çagalary diňe erkeklerimiz üçin halaldyr, maşgalalarymyza bolsa haramdyr, eger çaga öli dogulsa, olar, erkekler we aýallar, munda deň derejede şärikdirler diýdiler. Ol Alla olaryň bu halal, haram diýip ýalňyş hökümleriniň jezasyny berer. Takyk, Ol hikmet eýesidir, ähli zady bilýändir. Nadanlyk we düşünjesizlik zerarly ahmaklyk bilen çagalaryny öldürenler we Allanyň özlerine nesip eden yrsgalyny Alla töhmet edip haram hasaplanlar takyk doly zyýana uçradylar. Olar azaşdylar, dogry ýoly-da tapmadylar. Dalbarly dalbarsyz üzüm baglyklaryny, miweleri dürli-dürli hurmalary we beýleki ekinleri, Reňki we tagamy bir-birine meňzeş we meňzeş bolmadyk zeýtunlary we narlary ýaradyp ýetişdiren Oldur. Olar miwe beren wagty miwelerinden iýiň. Hasyl ýygnanýan wagty hüşürini beriň, emma isrip etmäň, takyk Ol isrip edenleri halamaz. Mallaryň hem käbiri ýük daşaýan, käbiriniň ýüňünden we çöpürinden geýim tikilip, düşek dokalýan edip ýaratdy. Allanyň size beren rysgalyndan iýiň. Ýöne şeýtanyň ädimleriniň yzyna düşmäň, takyk, ol siziň äşgär duşmanyňyzdyr. Alla goýundan iki, geçiden iki edip, sekiz jübüt mal ýaratdy. Sen olara aýt, Alla iki erkegini haram etdimi ýa-da iki urkaçysyny? Ýa-da iki urkajy malyň göwresindäkiler haram etdimi? Eger dogruçyl bolsaňyz, bilime we tejribä daýanyp habar beriň. Alla düýeden iki, sygyrdan hem iki jübüt ýaratdy. Sen olara aýt, Alla iki erkegini haram etdimi ýa-da iki urkaçysyny ýa-da iki urkaçy malyň göwresindäkileri haram etdimi? Ýa-da Alla size bu zatlary gadagan edýärkä, siz şaýady bolduňyzmy? Eýsem nadanlyk edip, ynsanlary azaşdyrmak üçin toslan ýalanyny Allanyň adyndan aýdýanyndan Has zalym kim bolup biler? Takyk, Alla ol zalym kowumy dogry ýola gönükdirmez. Eý, Muhammet, aýt, Maňa wahyý edilenleriň arasynda, Kuranda, bir kişiniň iýýän zatlarynyň arasynda, läş, damak gan, nejisdigine hiç şübhe bolmadyk doňuz eti ýa-da Alladan başgasynyň adyna damagy çalnan maldan başga haram edilen zat tapmaýaryn. Emma kim çäresiz galsa, özgäniň hakyna el gatmazdan hem-de zerurlyk çägini geçmezden bulardan iýip biler. Takyk, Seniň Perwerdigäriň bagyşlaýjydyr, rehim-şepagatlydyr. Biz ýahudylara goýundan, geçiden, sygyrdan başga ähli toýnakly mallary iýmegi haram etdik. Sygryň we goýnuň guýruklaryndaky ýaglaryny we iç ýaglaryny haram etdik, ýöne içegilerde bolan ýa-da süňklere ýapyşan iç ýaglary haram etmedik, hetden aşandyklary üçin olary şeýdip jezalandyrdyk, takyk Biz dogruçyldyrys. Eger olar seni ýalançy hasaplasalar olara, Siziň Perwerdigäriňiziň merhemeti giňdir, onuň azaby günäkär topardan gaýtarylmaz diýip aýt. Alla şärik goşanlar. Eger Alla islesedi, bizem, ata-babalarymyzam Alla şärik goşmazdyk, hiç bir zady hem öz-özümizden haram etmezdik diýerler. Olardan öňküler hem tä biziň azabymyzy dadýançalar pygamberlerini ýalançy hasapladylar. Aýt, siziň ýanyňyzda, eliňizde bize orta goýup biljek anyk maglumatyňyz, belli bir deliliňiz barmy? Siz diňe ýalňyş çaklama uýýarsyňyz hem-de diňe ýalan sözleýärsiňiz. Aýt, iň anyk delil Allanyňkydyr. Eger Ol islesedi, elbetde siziň hemmäňizi dogry ýola gönükdirerdi. Aýt, hany takyk Alla şuny ýokarda agzalan sekiz baş haýwany haram etdi diýip tassyklaýan şaýatlary getiriň. Eger olar ýalan ýere şaýatlyk etseler, Sen olar bilen bilelikde şaýatlyk etme. Biziň aýatlarymyzy ýalan hasaplanlaryň, ahyrete ynanmaýanlaryň hem-de butlaryny özleriniň Perwerdigärine deň tutanlaryň isleglerine uýma. Aýt, Geliň men size Perwerdigäriňiziň nämeleri haram edendigini okap bereýin. Oňa hiç zady şärik goşmaň. Ene-ata ýagşylyk ediň. Mätäçlik duýgusy gorkusy bilen çagalaryňyzy öldürmäň. Çünki siziň hem, olaryň hem yrsgalyny beren Bizdirs, erbetlikleriň äşgärine-de, gizlisine-de golaýlaşmaň. Allanyň haram eden janyna haksyz ýere kast etmäň. Ine, akyl ýetirersiňiz diýip, Alla size şulary emr edýär. Kämillik ýaşyna ýetýänçä ýetimiň emlägini iň gowy şekilde goraň. Ölçegi, çekimi doly we dürs çekiň. Biz hiç kime güýjüniň ýetýäninden artygyny ýüklemeýäris. Bir söz sözläniňizde ol garyndaşyňyzdanam bolsa, diňe dogry sözleri adalatly sözläň. Alla beren ähti-peýmanyňyza wepaly boluň. Alla bulary siziň pikirlenmegiňiz üçin emr etdi. Takyk, bu yslam meniň dogry ýolumdyr. Bes, siz diňe oňa uýuň, başga ters ýollara uýmaň. Ters ýollar sizi Allanyň ýolundan daş düşürer. Alla bulary siziň erbetliklerden saklanmagyňyz üçin emr etdi. Soň Biz ýagşy amal edenlere nygmatymyzy doly bermek, dini taýdan hemme zady giňişleýin beýan etmek hem-de dogry ýola gönükdirmek we rahmet edip, olaryň özleriniň Perwerdigaryna gowuşjakdyklaryna ynanmaklary üçin Musa ol kitaby, Töwrady, berdik. Ine, bu kitap Kuran, Biziň inderen Mukaddes Kitabymyzdyr. Bes siz oňa tabyn boluň. Merhemet edilmegiňiz üçin Kurana garşy gitmekden çekiniň. Biz ol kitaby siziň, Bizden öň kitap diňe iki ymmata, ýahudylara we nasranalara inderildi. Biz bolsa olaryň bu kitaplary okaýandyklaryndan bihabardyk diýmezligiňiz üçin inderdik. Ýa-da, Eger bize-de kitap inderilsedi, Biz olardan has dogry ýolda bolardyk diýmezligiňiz üçin Kurany size inderdik. Bes, ine, size hem Perwerdigäriňizden äşgär delil, dogry ýol we rahmet gelendir. Allanyň aýatlaryny ýalan hasaplap, ynsanlaryň oňa ýönelmegine päsgel berýänden has zalym kim bolup biler? Biziň aýatlarymyzdan ýüz öwrenleri, bu ýüz öwrendikleri sebäpli Biz olary örän elhenç azap bilen jezalandyrarys. Eýsem olar imana gelmek üçin perişdeleriň gelmegine ýa-da seniň Perwerdigaryň azabynyň gelmegine ýa-da seniň Perwerdigaryň kyýamat alamatlarynyň käbirleriniň gelmegine garaşýarlarmyka? Seniň Perwerdigaryň alamatlarynyň käbiriniň gelen güni öň iman getirmedik ýa-da iman getiren bolsa-da, sogaply işleri etmän, Haýyr gazanmadyk kişilere ol günki imany hiç hilli peýda bermez. Sen olara, Garaşyň, biz hem garaşýarys diýip aýt. Dinlerini ýoýup, dürli toparlara, akymlara bölünenler bilen seniň hiç hilli zadyň, baglanyşygyň ýokdur. Olara jeza bermek işi Alla galandyr. Soň ol Alla olaryň eden işlerini özlerine doly habar berer. Kim Allanyň ýanyna haýyr iş bilen gelse, Oňa eden işiniň on essesi bardyr. Kim erbetlik bilen gelse, diňe eden erbetligine barabar jeza görer. Olara hiç hilli nähaklyk edilmez. Eý, Muhammet, aýt, Takyk, Meniň Perwerdigärym meni dogry ýola, hanyf bolan, haka ýönelen, Ybraýymyň milletine, dinine ýetirdi. Ol, Ybraýym, Alla şärik goşanlardan hiç haçan bolmandy. Aýt, takyk, meniň okan namazym, haç we gurbanlyk ýaly ybadatlarym, ýaşaýşym, ölümim Älemleriň Perwerdigary bolan Alla üçindir. Onuň hiç hilli şärigi ýokdur. Maňa diňe bu yhlas emr edildi, oňa bu ymmatdan ilkinji musulman bolan mendirin. Aýt, Ol Alla hemme zadyň Perwerdigary-kä, eýsem men Ondan başga Perwerdigar gözleýänmi? Her kimiň gazanan zady diňe özüne degişlidir. Hiç bir günäkär başga biriniň ýüküni, günäsini götermez, çekmez. Soňunda hemmäňiz Perwerdigäriňiziň huzuryna jemlenersiňiz. Bes, ol Alla size düşen çaprazlygyňyzyň hakykatyny doly habar berer. Sizi ýer ýüzünde halypalary, orun tutarlary edip ýaradan. Synag etmek üçin size nygmat berip, size bir-biriňizden üstün derejeler beren hem Oldur. Takyk, seniň Perwerdigäriň azaby tiz amala aşýandyr. Takyk, Ol Alla Bagyşlaýjydyr, Rehim-şepagatlydyr.